Introduction ah tlawmpal te van chim ta ka duhmi cu Laitlang ah ka pa U Kham Bil si uh, tuan te ah ka pa nih hin rak kan thih ta somret le kum khat ah kum sarih lawng ka si mah cun ka pa hi uh, Mara Thantlang pang lungcawi pi si Thantlang khan party khong si chan ah uh, myo ne khong si nu hmu tuan leo kan thi tak mi si ka nu hi ai bur si i ka nu cu a dam a dam rih atu hi Texas ah ka nau he an um i Austin an um i unau pali kan si keimah cu upa bik i sawm kua le kum sarih ah Malaysia ka phan kum thong hnih le kum khat ah khan hika hin CHR au siseh CNF siseh upa le an rak ra he tiah kan i zuam hna le refugee sok kha kan rak thok Malaysia khan 2001 February ah khan kan rak thok i atu tiang hi sok cuahmah cu si le tu kum zong kha kan rak refugee kan dirnak kum kul le kum nga tlinnak civui kha naite ah khan mei ni kul le ni sari ah khan kan van tuah khawh ve I ka innchung nu hi Falam si i siama kip nawn le u hrang hlur fanu si i atu rak ra ve ka hen ka sinah rak phan ve i Canada kan um i nau tu hi kan nei lo a hopa ti ok ka tar i lo nan tu hi Canada ah Chin Christian Fellowship of Canada timi kan dir ve i mah cu kan dirnak cu tu kum i kum kul a tling kum hlei nga chung hi keimah an secretary ka si le atu zong hi ka tuan rih le tu hi July thla ni sawmthum le ni khat hi kan civui si le maka cun ka va ve cang hala e sa ti kum khi ram leng ah tu hi CNF in tuan vo pek kha ka va deuh ca khan biaknak lei kha ṭuanvo ka la kho tuk ti lo i mah ruangah cun tukum hi keimah zong Chin Christian Fellowship of Canada i CCFC ka rianṭuannak tukum hi ka va dongh ni si ve lai le cucu biaknak lei ah kai telnak cucu cu si i nihin chun ah hin Malaysia in kan rak umnak in siseh, ramkip hika hin hi zat kan um lai ti hi ka ruah bal bak lomi, ka chun mang zongah, ka zan mang zongah ka ruah thiam bak lomi thil. Hi vialte thil a cangmi hi khua ka ruat i Chin miphun Pathian nih a kan sersiam dan generation pathum in a kan sersiam tiah ka ruah. Generation pakhat cu kum kul le kum nga a si. Thongkhat cu sawmli le kum riat ah Kawlram Bama he independent kan la ṭi i Union of Bama chungah cun kan i tel ve. Mah hlan ah an chungah kan i tel bal lo. A dang te kan si ko hna. Mah le tribal uknak cio kan um hna i cucu thongkhat kua sawmli le kum riat independent kan ngah in kum kul le kum nga generation pakhat chung kha Chin miphun kan ṭhanchonak dingah zeinihdah a rak kan hruai ve tinak dingah kanmah tein i sersiam khawhnak politics rei lo zongin kan rak ṭhawng lo. Thongka cu kuwa som lila kum riat som sang lila kum nga tiang hei ti ko ning law one generation chung kha chakha chan chung kha Sinan kan biaknak a rak nungmi te kha fek tein biaknak kan rak i tlaih hna. A ummi zat nen i an i tlaih, laiphung ai tlaihmi tampi kan um rih. Democracy in kumhra unu nih a kan kalpimi cu a van rawk ciamam le neuin nih sawmruk le kum hnih ah Tawlhan yi khawng si van tuah le he upadi cu a kan serpi le kum hra a rau ve tongkazuko somsri le kum thuma newin nih Myanmar Socialist Lansim Party Burmese Socialist Program Party a chuahpi le somsri le kum lin socialist uknak in kan kal Cu tang chungah kan pa le pawl atu hika hin Reverend Thlour Bawi Hrin sinah sui Reverend Thawng Ling Tesan anmah chan pawl kha 1975 hnu i university a rak kaimi pawl kan pa le pawl hi atu ah bochan awk tlak ngaingai ah an chuak. Caan rak anmah hna chan nih a kalpimi thil nih hin tam ngaipi kan miphun a van hruai. Asinain socialist tangah kan rak um ṭhiṭhiam. Socialist tangah kan um i 88 lawngin socialist uknak kha van rawk tikah kan miphun ah miphun ningin miphun min kenin hi dothlennak hi kan tuah ve awk si lo maw timi thong ka zakua somret le kumret ah Chin National Front cu dir si KIA ah an va kal he tiah um zat tein rakap hriamnam tlaih in an rak i thok ve cu ni ai timhmi cu thongkhat zakua sawmli le kum riat hlan i kanmah te kan rak um konak khuakhan lairelnak kan neihmi pawl kha ziah reinstated kan tuah lo kan chiah ṭhan lo kan ram ah chinlen chungah kanmah din khuakhan lairelnak a rak um ciami kha reinstate kan tuah lai kan dirpi ṭhan lai tiah self determination right tukan cema ku phan ti kan ti le mah te khuakhan lairelnak kha pakhatnak ah tial in kalpi a si federal phung in kan kan i uk lai democracy siseh self determination right federalism democracy timi te kha i dirpin nihin tiang cu cu akal cu akal mi cu nihin ni ah CNF CNA cu zia a ṭhawn khawh lo zia hi lawng hi nan si ne ti a kum min kan ni nih kan tuak tikah a kum kha kan tuak piak hna le mana bia kan pawngkam ah kan thlanglei ah yakhaing AA an um 2014 lawng in an nian diar an van ṭhawng ngai ko kannih nan nih teh CNF hi zeiruangah sawmthum le kum riat chung nan lut le ziah hi lawng nan si timi a cawk lengmang. Cucu generation atu ka chimmi ah a second generation a chanhnihnak ah kan van luhmi si i hi hlan ah Chin miphun nih mah tein suffering ṭi i neih in Chinland ah i uknak kan nei bal lo. Ramri hmanh ṭha tein kan rak nei lo. Kan mah tein suaimi kan nei lo. kan neihmi tu kha kan neihmi tu kha kanmah nih kan suaimi si loin mirang tu nih chin ne chin special division ah a kan kulhpiak thongkaza ko som thongkaza re somret le kum somko le kum ruk ah chin ek chu kan nei nain kan mah thlan vialte ah kampu kampa chan chu hei ro du law ramri suai kho ding mi fim nak an rak nei maw cun ramri hi Chin ram hi hi a si ko tiah ri hi Mirang nih a uk lio ah neih cia in Mirang nih a kan ukmi kan si lo cu tikah Mirang nih a kan zoh le nanmah hi miphun pakhat nan si nan holh lawng ai dang a ti caah divide det a tuah kawl he a kan divide a kan then a rivan tual le cu divide a tuahmi cu a kulh a kan kulh piak le cucu special division chinui te ta tai ngai cu thong ko ko somli le kum riat ah state in a kan pe lo chin special division a kan pek mi si cu ri a kan kulh piak mi chung ahcun kan um le a kan kulh piak cang a kan chiah piak cia mi cu atu ah kanmah nih nation building kan ti lengmangmi cu cu chungah cun zeitindah kanmah tein kan i ser ve lai ti kha atu ah kanmah pumpak ah rian a um yakhai an tuan bia zo u siangpahrang zawn rak nei ram an nei cia cang atu an timi khi restoration of arakan suffering ti an ti yakhai nai ngan pian le thu thong yi timi si kawl holh in rakhiṭah lan sin an ti zeiruangah siangpahrang an rak nei ram an rak nei cia cang caah a um ciami kha kan ser ṭhan kan nih a um ciami kan nei lo a um ciami kan nei lo tikah a kan kulhpiak ciami tu kan sining te tu kha mirang nih a kan chiahpiak ta le cucu kan kalpi awk tu khi kan rian a si an nih a um ciami kha lak ṭhan an duh kan nih cu i serchom in kal a haumi kan si kan i lo lo cucu nation building process chungah kan um kan timi cu si cucaah AJA ah somret le kumret ah CNF a diar le nihin ni tiangah zenan ṭhawn khawh lo zeno kum somthun akum in kan tuak kha pawl ah khan kal si loin atui kan kalmi hi ral ado kho ding kan si maw nan mah tin nan i hal nan thei di lai ral ado kho ding kan si maw Zeiti ah dah kan si? Kan miphun hi zeitluk in dah unity um kan i hmu dih. Atu ah CBC USA hikan civui kan tuah. Chin miphun ah ai funtomnak a ngan bik si nain tidim kan unau kan an lang lo. Falam an lang lo. Kanmah Thantlang Hakha lai holh holmi bu ah ka in kan hong i fun hna sinain hihi hi kan duh ruangah si loin kan sining ruangah kan dir rihmi si hi tining hin hmailei ah kan kal peng lai tiah kanmah thantlang hakha lai hol lawng kan kal peng lai ti awkah a ṭha lomi dirhmun a si sinain a ṭhalo tiah hihi tuah lo awk a ṭhami si fawn lo i a ummi zat chungah kan tuah khawhmi chungah kan tuah khawh cemmi kha maximum in kan i zuam i kan tuah hi a dir vemi si cucaah cun hi dirhmun thantlang le hakha laiholholmi holmi lawng nih hi dirhmun a simi hna CBC dirhmun i kan kal lio bantuk nih hin kan ṭawl hanji zong hi a kalpi ve ti kha mitthlam ah cuanter khawh a si cucaah cun nation building process kan ti i atu ah ya CNF nih thlanglei laitlang minung vialte zong Mindat eh Tidim Falam je nan fon di kho hna lo nan kan ti lai biaknak hmana kan i fon kho rih lo hi biaknak ah politics chinchin ahcun a har tatak a har bak asinain mah kha kan on peng zeitindah hi chungah kan lu hna lai le hi lan chong pia a process chungah building chungah hanzetdah kan lu hna lai hi nation building taimpi ti so i a myu ta ti so i ti si kawl hol cun miphun kan i sersiamnak chung in kan kal lai ti kha batak tein atu ah he kan i chimmi hna cu si ai sersiam cuahmah mi kan si caah i sersiam pah in kan kan ṭhawng lo CNA a ṭhawng maw ṭhawng bak lo kan kan hawikom pawl he tlangcungmi he itah chun cu kan ṭhawng maw kan ṭhawng lo zei ruangah a process kan kalnak hrimhrim kha kan zapi ah kan huap kho rih lo kan i huap kho bak lo sinain kan neih chun zat te chungah kan cawl khawhnak chungah cun mah le level ah kan cawl kho tuk ve ko kan dir kho ve ko somret le kumret in nihin ni tiang ah a cat lo cat lo tein bargaining power timi cu pengpaso i tu a si kawl nih miphun pakhat a tling ve mi nih cun khoi nan kan dohnak kan tling ko nan ti siase khoi nan kan dohnak a kan ti tikah dothlennak a tuahtu bu kan um ti minung pakhat kan um zongah the last person tiang is timur nih ral an tuk bantuk CNF nih kan i tlaihmi mah cu cu si miphun nih East Timur nih thongka zuko sawmret le kum thum ah Indonesia million zarhni le sawmret le pariat ummi an doh zeidah an ton million pakhat le cheu nih million zarhni le sawmret le pariat doh kha kan miphun cimit kho lai ti an thei ko asinain an i hal zeitindah kan do lai an ti tikah phun thum, lam pathum lawng kan zawh lai. Mah pathum bak kan i tlaih lai. Kan i hal hmasa lai tiah ni hal. Zei? Pakhatnak ah, one nation, ram pakhat lawng kan nei lai. East Timor timi lawng um lai ti si. A pahnihnak ah, one people, Timor-Leste. Timor, kanmah Timor miphun lawng bak kan si lai. A dang miphun ai cawh lai lo. Timur ram chungah Timor miphun lawng kan um lai. One people, A pathumnak ah one revolution an ti. Dothlennak hi pakhat siseh an ti. Pakhat pa nih kei nih communist uknak ka duh tiah communist khel in ral na tuk la a ngah lo. Ho kan si hmanh ah East Timor kan luatnak ding caah revolution pakhat lawng kan tuah lai. Cu pathum kan lungtlin si le revolution chungah dothlennak kan lut lai an i hal i kan lut kho lai ti si an lut tikah an van doh ciammam le Indonesia kha a ngan tuk atu cu Indonesia cu vawlei cung man ah the fourth largest population si cu mu cu nih cun chun zan ah a thah khawh dih mi hna si a van doh hna tikah a cimit ding in an um zeidah an chuahpi ṭhan Khah kan tukmi ral a ngan tuk a ṭhawn tuk caah to the last person an ti. A donghnak tiang pa nih East Timor alan nai tlaih lai ti si. A kan thah dih i kan thi dih zongah the last person nih East Timor flag nai tlaih lai le kan ram chung bak han na thi lai. A rang a leng ra chok lai lo. Kan ci hi kan kan ram ah a mi ahcun mitseh ti si. To the last person revolution kan tuah lai ti si. Cucu Chin miphun nih kan tuah khawhnak dingah atu CNF nih a dirmi ah kan tuahmi hi kan tei lai kan tinak si lo. Kan tei zong tei lo zongah miphun kan sinak kha to the last person kan i tlaih a hau. A dongh tiang a tlaitu kan um hau. Cucu nih cun miphun pakhat kan tlin venak, ram zong Pathian nih a kan pek venak, cu vialte kha kan langhter ding kha pakhat cio cungah kan ṭuanvo a um. Cu tikah cu kan kalnak ding lam ah cun teh zeidah biapi cem ne lai? Atu generation pahnihnak tiangah kan miphun kan i sersiamnak tiangah Kawl tangah kan um peng le a pathumnak generation chan thumnak ah zeidah kan phan kanmah nih kan i thimmi zong si lo i kan thiamnak zong a si lomi mupi nih a fale va bu hninh bantukin pathian nih a kan hninh le 2000 in 2025 karlak i that generation si chan thumnak ah kan lut hihi ram kip ah kan chuak amak kho tuk malaysian ram hleili ah kan kal ram hleili ah America ah tam taktak kan ra. Europe ah Norway na kan thei bal lo, kan phan. Denmark kan thei bal lo, kan mu bal lo, kan phan. Sweden kan phan, Netherlands, Czech Republic kan phan thluahmah. Australia kan i thim mi zong si lo, kan ni ruahchan cia mi zong si lo, kan pupa hna nih an rak bawmh hna i leiba ca an kan cham mi zong si lo. Khoikaan dah rat tiah mang hmanh in kan manh thiam lomi ah Pathian nih a kan ṭhek. Cucaah cun atu a generation pathumnak nih a kan langhtermi cu Pathian nih a kan ṭhek le vawlei cungah a ṭhangcho bik ram ah a kan chiah. A kan chiah le atu america ah thongsawm sarih hrawng ram phan ram leng ah ram ṭha ummi tu thongsawm kaw leng kan um australia thong kul an um europe he kan fon ahcun tingkhat fai kan phan hna kan population kan zo ah half million hrawng te kan si tam ngai kan phan minung panga pakhat cu ram ṭha kan um Laimi hi kan sifak tuk kan ti nain lai le kan nu le kan pa lo in thlawh bu tein nu le pa nih fa pakua pahra zong a kan cawm ko lo thlawh bu tein khatak kan siang zong a kan kaiter khawh ko minung panga pakhat hi vawlei cungah ṭhangcho bik ah kan um i pali cu pakhat nih hin ram ṭhangcho bik cun cawm khawh tuk ding kan si cu dirhmun ahcun atu kan um cucaah cun Pathian nih that generation chan thumnak pawl a kan chiah dan hi kanmah te kan i zoh khawh ve cang nak dingah kanmah te i mupi a, a bu a nu nih a hninh piak hna an zuan bantukin Pathian nih a kan hninh piak le kan bu lai tlang vialte a kan van hninh piak le ram kip a kan phan le atu cu kanmah tein kan zuan khawhnak caan a phan fourth generation chungah tu kan lut lai ai thok bak se tu hi Hihin kum thong hnih le kum sawm nga khi fourth generation a chan linak si lai. Cu a chan linak ahcun zeidah kan tuah lai? Zeitindah kan kal hna lai? Hi a chan linak cu Pathian nih kan bu hnin cu sawh in vawlei cungah a lak in pekmi thluachuah bantukin kan kal ti lai lo kanmah tein kan kutke ah kan dir cang hna la cu kan kutke kan dir cangnak dingah khoika zawn ah dah pathian nih kan miphun a hman ti ahcun christianity chungah a hman khrihfa sinak ah rak kan bunh kan miphun sinak hi atu ah hin khoika ah dah a ṭhawn bik ti ahcun khrihfa biaknak chungah a um Cucaah cun Khrihfa biaknak chung hi tluk i kan nainganzi a si zongah, kan political kalpimi si zongah, kan luhmu a si i si zongah, unwritten law in saupi a rak i ukmi Chin miphun hi atu ahcun zeizong vialte hi written bantukin Christianity chungah ai phum bak, ai phum cang. Kan pu kan pa chan ah unwritten law lawng te a si. Khuasual an pur zongah caw siapi ki kong le vok cu zat na thah ahcun tiah sathi luan in written law bantuk an rak pom khawh cucu unwritten law si zulhphung in rak nei kho an tial lo le si Cu bantuk cun atu ah kan miphun hi dothlennak kan tuahmi hi khoika zawn ah dah kan tha um ti tikah kawl len zongah kan hmu lai lo. Pakhat lawng a um. Khoika dah um? Christianity chungah um. Khrihfa a kan hruaitu nanmah chungah um. CNF zong nanmah nih thazaang na kan pek lo le kan, kan dir kho lai lo. zeizatiah kan ṭhawnnak vialte mak ah ai thuhnak chungah kan um caah nation building chungah kan kal lai ti kan i timh cuahmahmi zong hi atu ah Khrihfabu nih pastor te nih Khrihfa upa nih nu bu nih Christian nih ti chungin than an kan pek lo ahcun kan kal kho lai lo. kan kal kho bak lai lo cucu nihin ni ah kan thawnnak pi ai hlumnak CBC USA vawlei cungah Chin miphun kan i funnak dingah ngan cami Pathian nih thlua kan chuahnak kan pa le paul a kan hruaitu pastor te nu pu upa nan dihlak pakhat cio ah hihi a um timi kha atu ah hin biatak tein a nawl zong kan nawl hna nanmah nan i tel lo ahcun kan kal kho ti lai lo i kan ram cia khual kan si te lai ram a nei ko mi nih mah ram mi khual si a fak tuk Israel miphun nih ral an tuk cuahmah kum thong hnih leng an rau Babylon sala an tang Pathian nih mi sal kip a tan ter hna sinain thong ka zakwa somli le kum riat ah David Bengkurian nih a hruai hna le independent an lak i May thong kha zaw sawmli le kum riat Israel ram an kir tikah kum thong hnih a rau cangmi hna kha khual in an kir lo, ungnar in an kir. Israeli ti karam ah an ti an kir kho. Zei ruangah kum thong hnih chung kha cat loin an miphun sinak kha an rak peh peng. khoika an um poah kum thong hnih ahcun minung zeizat dah a vai fonh cang lai zeitluk dah an vai mix cang lai sinan a dong maw a dong lo khual in an kir lo america nih hin zo u law national day an nei lo america hin american national day ti nan thei lai lo zei ruangah mi pem ram si land of immigrants hi European pawl an ra Scotland ne German ne zoh hna lo mi pem long hal hna Serbia kan i pum na hna Serbia hol nan ti mi pem ram si ca national day anei lo Australia zong nih nei lo mi pem land of immigrants hi Chin miphun cu national day kan nei zei ruangah mi pem kan si lo land of immigrant ah kan um lo kan len khi kan ta si kan ta si i miphun khi kha mi khi miphun pakhat kan si cucaah Chin National Day zong ṭha tein kan nei cucaah kan nih pawl hika ram kan um hi zei can dah kan ro lai ka thei lo tunai ah kan pa pakhat nih phungchimmi ah khan ka lungtling ngaimi pakhat rose pangpar cu ai do tuk nain tangka dollar zakhat ca va chia law a uai ṭhathiam lai ti tangka tha nih khan a rose pangpar sinak kha a pe kho lo. A umnak vawlei lawng nih khan a rose pangpar sinak kha a pek khawh a ti. Miphun pakhat kan sinak ah, Chin miphun kan sinak ah, kan i bunh peng lo i mi ram ah kan i bunh chom ve ahcun kan uai lai. Kan uai lai, kan rawk lai, kan, kan lo lai. Cucaah cun kan miphun Chin miphun sinak kha Chin miphun kan si tinak ah kan bunh peng ahcun kan connected peng ahcun zeitik hmanh ah kan uai lai lo kanmah kan thi zongah kan fale kan fale chin ah Bible ca rim Khrihfa simi nih Israel mi nih a kan chimh lengmang mi cu cucu pei si cu miphun hi kum thong hnih zongah tlau lo kum thong thum zongah tlang lo timi hi atu ah kan Baibal zong nih ṭha tein a kan langhtermi si. Kan tlau lo hrimnak dingah tlau ve lo dingin Pathian nih Christianity a kan pekmi kan si. Cu Christianity chungah atu kan i fun. Kan i fun i hihi kan kalnak dingah atu ah ho nih dah ṭuanvo a neih? Hika ummi vialte ṭuanvo kan nei dih. kanmah in kan i thawk lo ahcun atu i innchungkhar i kan thawk lo ahcun church in kan thawk lo ahcun kan miphun sinak kha rose pangpar cu dollar zakhat cung i chiah bantuk cu kan si lai caah vawlei cungah a ṭhangcho bikmi America ram ah cu a kan chiah ko e asinain hika kha hi chiahnak ah khan kan nung ko rua tiah kan ruah ahcun hihi nunnak a si ko rua ti kan ruah cun kan uai lai kan ci kan lo kho ca hika ram kan um zongah kan miphun sinak chin miphun ah bunh a ha khakha atu lio i kan kalnak ding kan lampi ah a biapi taktakmi kan nunnak kan peh khawhnak dingah Pathian nih a bu a kan hninpiakmi cu hi ram ṭha vialte fimnak a kan lakter ve an neihchiah zong ah kan lakter ve ko kan la ko kan ram zong he kan cawm cuahmah ko kan kal cuahmah cucu atu ah biapi tuk in hopo nih kan thinlung chung i kan i chiah i pakhatnak ah miphun kha Chin miphun ah kan i bunh i zeiram kan kalnak hmanh ah khoika kan umnak hmanh ah kan miphun sinak Chin miphun kan sinak le kan ram pakhat ah kan vun peng i khika i kan fale hi nu kan generation process ah maka thei lo an va kir zongah land of immigrant mipe min an kir nak hnga lo atu kan fale va kir hna silo kawl hna rohingya hna laitlang rak khat hna silo hmailei ah hmaan dawh an thlak ko hna lai cu mi nih hi pa hi daw mah ram rak nei nu cu si cu a neitu rak sinan atu cu khi an pem tak cang le tiah hmaan an thlak hna lai pia ṭaih phun ah an tar sawh hna lai kan ram cia cung kan inn chungkhar cungah cu dir mun kan phan lai lo ti khawh si lo cu vialte a rawk lonak dingah ṭuanvo neitu cu kanmah bak kan si hna cucaah cun Christianity atu hi kai kan kalnak chungah hopoh pumpak cio hrimhrim nih hihi cu rak kan philhpiak hlah u law tuzan ah kan i lawipimi zongah tuzan i keimah i ka biachim duhmi cu pakhat cio cungah um mi kan i hrinh ahcun zeitik hmanh ah kan ṭhangcho lai lo dependency create poverty mi rinh nih sifah a chuahter Cucu zeidah si? CNF nih do ko hna seh, kan nih biaknak lei cu kan i, kan i tel hau lo. Nan ti lai, nan kan rinh lai. Poverty cu zei? Sifah cu zeidah si? Thil neih lo hi sifah si lo. Sifah nih a zeidah langhter? miphun pakhat sinak a rawhnak dingah khah banabia Laitlang ah America an mi bochan tukmi an an upa an naupa pakhat a ra an ni le ta le vialte nih an i bochan amah hngatchan in inn le lo nih sak an rak nung cio tangka kuat ding ka han a chi tak hna ka khin an rak car ve dependency mi rint nih mi a thah nan cucaah cun CNF nan kan rin lai CDF nan rin lai kan dothlennak vialte anmah nih tuah kho hna sin in kan rinh anmah an thih tikah teh kaan kan rak thi ve lai kan miphun a tlau lai dothlennak kan tuah ti lai lo dothlennak tuah ti lo ah kawl sal ah kan um lai kawl nih rak kan uk ning te a duh ning pa kan uk lai centralization in a kan uk peng rih lai cu vialte cu kan phan lai Cucu kan phanh lonak ding ahcun pakhat cio kan cungah ṭuanvo um timi kha ka chim duh i a donghnak ah kan rianṭuannak te update bantukin van in chim hna ning law uh, kei hi nikum kha uh, CNF in ṭuanvo pek ka si i Malaysia kha va um ṭhan. A ruang cu ASEAN kha Malaysia chairman kha silo ASEAN chairman kha Malaysia nih ṭuan caah khan ka va um ṭhan le hlan lio i ka hawikom ṭhing pawl kha cozah an ṭuan lio si caah khan biatak tein kan vai zuam le Kawlram i Tainta le Nekhain kan timi hriamtlai bu vialte le NUG ASEAN meeting kha voi li kan va kai i ASEAN nih zeidah Kawlram chungah ai timh timi cu kum thong hnih le kum khat 2021 2021 April ni kul le nili ah Min Aung Hlaing amah pumpak nih ASEAN 5 point consensus timi ASEAN nih zulhphung an tuahpiakmi 5 point te kha amin a thut mah amin a thutmi 5 point consensus cu Pakhatnak ah cessation of violence ti si. Kawlram chung i buainak kha 2021 uknak a van lak in a buai colh kha le mah vialte uknak daih buainak kha na daihter lai an ti. A pahnihnak ah all inclusive dialogue an ti. All inclusive dialogue cu uknak na lakmi hi a dik lo tai vai ah MP a tlingmi tampi hna i party tampi an um cun lene kai an um hi vialte he hin tet saing tu mia pa window suenoi puai an tui a ho he po bia nai ruah lai timi kha all inclusive dialogue ka number 2 an tel piak number 3 cu humanitarian assistance kawram hin an sifak to panga ASEAN 5 point consensus cu min ong hai ni min a thut le ka zulh lai a ti le min a thut a thut lawng si lo a zoh a zoh le a ṭha tuk hi teh kan bawmh ve hna lai phaisa ka chuah ve lai implement nan tuahnak ah an ti zei nem ma piakhat zong a chuah lo pin ah a panga ning kan pakam a zul lo um le 2015 kan van phan le Malaysia ma kha khan kan ceihmi cu si le atu ah ASEAN hi Association of Southeast Asian Nation ti si ASEAN cu ASEAN ramhra si i nikum kha East Timor a rak lut ve. East Timor cu kum thong hnih le kum hnih ah independent ngahmi si. Kum, kum kul le kum thum independent an hmuhnak kum kul le kum thumnak ah ASEAN ah hong lut vemi si le. Cucu ram hlei khat ai cang le atu ah hin min aung hlain cu amah lamah uknak ah election cu a van i pe le amah le mah cun tu cu president cu tling kaw atu ah hin tlawmpal te kan van buai deuhmi pakhat cu communist a simi pohpoh nih min awng hlaing hi pom phun in an um China Russia Belarus Iran cun ka east lei ah hin Laos Cambodia Vietnam ASEAN atu ASEAN ram hra chungah cun mu le mah pawl nih an van pom hnik caah khan a leng lawng in an zoh i ziah daihnak nan tuah ko lo timi kha atu hen a kan thim minung pa cu daihnak timi cu ziah nan i kah peng daihnak tuah ko cu dialogue timi kha si le dialogue kan tuah duh lonak a ruang cu amah nih atu khi a kan tei dir hmun ah a um zeicahtiah president zong ai ser cu amah lei kap ah mu an ral tuknak a pakhat a kan tei lo territory zong zeihmah a kan tei lo na amah nih ai international i a picture a hmanthlak ai langh ning khi ka tei hna ti kha a kan lang a lang cu tikah kan chung a thei lomi pawl nih zeidah an tuah ti ahcun ngingchan yi tuah ko u ti si ngingchan yi tuah u law pa peaceful solution nan kawl kho ko lai a kan ti mah ahcun zeidah tuah ti ahcun amah lei kap i a duhmi a chet paruk a rak tial minong hlai nih cu a chet paruk cu pakhatnak ah kum thong hnih le kum riat a che khan upade kha constitution pomu a kan ti pahnihnak ah NCA ning in bia kan i ruah lai ti pawl ka si kan ni nih a chet panga kan tial ve kan tial ve mi ahcun kan mah le ni paruk kan tial ama ni panga tial kan ni kan tial mi a pakhatnak ah 2008 a che khan upade kan pom lo NCA kha zeiti hman in reactivate tu kan du lo ti ka si tikah ming pian parallel in kan um atu lekha cha khan kan i ruah kho lo Sena'n atu ah ASEAN ah cucu i ruah ko u timi kha a van kan nam chih pah le nih atu ASEAN ramhra chungah Kawlram tel loin a tangmi ramhra chungah hin ramli thui fek tein kanmah democracy fei thar lei ah mipi lei ah an tang Malaysia Philippines Singapore East Timor Thailand hi khoika le tan kan thei lo kan lei tan bantuk an lei tan bantuk num so cun Indonesia hi kan mah a kan ṭanh pah ko nain Indonesia nih hin dialogue tuah ko ti hi a kan push pah ve zeicahtiah dialogue a kan ti tikah Kawl ralkap duh ning lawng in a si timi ka kan chimh tikah hi cu a si pah lo ti cu ti ko a ti ko na bu khan dialogue nan tuah a ṭha ti hi a chim pah nain atu tiang ah Min Aung Hlaing nih uknak a ukmi hi cu Tayo in si lo president a chuahmi zong hi legal in president a simi si lo ti kha atu tiang i ASEAN dirhmun mu kanmah kan kalnak cu si le cun panel discussion zongah kan van i ruah ṭhan te hna lai le Vai ah atu i kan i ruah dingmi hna ahcun SCEF kong zong kha nizanti ni kan van dirhmi matthlai kan van dirhmi te kha Steering Council for Emergence of Federal Democratic Union ti si a sau ngai caah khan a dihlak kha SCEFDU ti ding si nain SCEF in kan tuah le mah kha kawl holh in cun Federal Pi Ṭhawng Suh Paw Ṭhun Yi U Sawng Khawng Si ti ka si. Le mah cucu atu i kan van dirhmi ah khan vawleicung nih an van kan zoh le an lungtling ngaingai zia cucun hi bantuk in tlangcungmi le kawl i fonh in federal union ah kan um lai timi kha nan rak chim tukmi si lo atu ah nan zapi nan lungtlinmi hi kan lungtling ngaingai in kan ti le European Union cun hna tla cang America zong nih atu hi biatak tein khakha thil ṭha nan tuah van kan ti ASEAN zong cu kan chim hna le SCEF kan van dir khan Philippine nai ngan chei wan chi kha keimah le Salai Bawi Lian Mang he zong kan vai tong ni Maria Lazaro zong kan vai tong le kan chim i a lungtling ngaingai je ca Kawlram ah hin tain ta len ne kan phun nan tam tuk i hmun khat ah nan min hrimhrim hi ban bia kachin kachin independent organization ti si KIO ne independent timi cu independent khelai tim min a si lai bana arakan to je khaina sun pian le thu khi je khaina ngam pian le thu thong Karen, nan dihlak nih hin Federal Union timi hi nan duh taktak maw timi kha an lung kan rak hring lengmang. An lung kan rak hrin lengmang tikah atu SCEF kan tuahmi hi Kawl zong nih yes tlangcungmi nih hin federal state an hmuh awk si tiah NUG nih a min tut ngam caah khakha an lungtling ngaingai zeicahtiah cun kawl nih hin a hlan lio ne wun chan in atu tiang ah federal timi hi pi thawng su khuai thazi an ruah peng session an ruah peng federal kan rak chim po ah pe na la u pi thawng su ma khuai thum me kawlram chung in union in an ket an split lai ti kan ruah peng cucaah an rak kan tuk lengmang mi khi federal ti kan hal ko mi kha ram chuah an rak rel an ni rel ter zong a si lai Sinan atu ahcun khakha Federal Union ah kan dirṭi lai kan ti i SCF kan van tuahmi ah khan nan lung a tling dih taktak maw? Kawl nih teh an pom maw hihi ti tikah NUG nih cun kan pom bak an ti ve tikah atu ah tukum i kan ṭawlhlan i kan van kal dingmi ah hin ram tampi nih mah kha zawn ah khan an van kan cuanh ngaingai timi kha Kawlram chung level ca i politic kan dirhmun mah kha te ka van chim ka duh le Vei zong kan i hal ṭhan te hna lai le ka chim mi chungah zong siseh, ka chim lomi chung zong siseh law hika hin kan GSZOM le kan pahnih in bia kan chim ṭhan te lai le tampi kai lawm. A donghnak ah kan nawl ko hna, Chin miphun kan ṭhawnnak cu Christianity chungah um, nanmah chungah um ko. ca kan ṭhawnnak pi nan si nanmah nan ṭhawnnak nan hmai nan ṭhawnnak nan thazaang pi nih hin hnu in a kan nam ahcun tawlhlan hi zong kan ṭhawng tuk ko lai timi hi dongnang a chim ka duhmi si le Pathian nih ram a kan pek miphun pakhat ah a kan ser vawleicung kip ah a kan chiah le vawleicung mi fimnak vialte zong a kan lakter cang le hi vialte hi hmunkhat ah fon in kan ram kan miphun caah zungzal kan hman khawh ve nak dingah Pathian nih thluachuah kan pe ko seh tampi kai lawm